Wel, yn lwcus iawn, mae ma hwn yn, yn gweithredu fatha hwb gymunedol. Ond dwi'n meddwl be mae broses gwyrddni wedi galluogi ydy, ydy twod, dod â pobl um, efallai fysa ddim wedi bod mor um, engaged cynt. Dwi'n meddwl bod wedi tynnu pobl i mewn a mae wedi dod â pobl o gefndiroedd gwahanol at ei gilydd. O'n i wrth y modd yn y cynulliadau. Dwi'n meddwl bod o'n Wych yn cael bawb at ei gilydd, a rhai syth seisio a gweithredu yn y cymuned yno i rannu syniadau i pobl gael ei ysbrydoli yr hyn sy'n digwydd yn barod a'r potensial sydd yna. Unwaith bod ti'n dod a grwp o bobl at ei gilydd mewn stafell a gweld a talentau gwahanol sydd yna a diddordebau gwahanol a'r ffaith bod pobl eisiau mynd ati de, mae'n codi calon, dyna sut ro'n i'n teimlo yn y cynulliad de. 2020 oeddwn ni'n datblygu y partneriaeth gwyrdd ni. Um, felly mae gwyrdd ni wedi gad, gadael ni i um, buddsoddi mwy o amser i gweithio efo cymuned. So dyna sydd wedi bod yn digwydd, a dyma da ni'n obeithio sydd yn mynd i ddigwydd. Um, gyntaf oll, mae gennym ni syniadau o gwmpas ynni cymunedol. Lle mae gwyrdd ni yn gallu gwneud falle gwahaniaeth mawr ydy efo prosiectau ynni a um, projectau retrofit. Oherwydd mae angen i cael rwydwaith, dwi'n meddwl, i delifro hynny, oherwydd maen nhw'n um, heriol iawn. Dyn ni'n mewn syniad cymhellol o, o, ofnadwy yng ngola newid hinsawdd, yn bod ni yn gallu, to, yn un peth, cynhyrchu yn ynni yn hunan, ond hefyd bod yn tiny yn effeithlon ar ran defnydd o'r ynni a'r gres yna. Fel yr hwylus is bwyd a lles, dwi'n gweithio lot efo gerddi cymunedol, rhandiroedd, y prosiectau bwyd a'r prosiectau lles. Dyn ni'n cynnal fel rhaglen o gweithdai llesiant, gweithdai creadigol, sesiynau gwirfoddoli, uh, cydweithio lot efo'r ysgolion, i gynnal sesiynau garddio a coginio. There are such interesting people in that group and they put up with me not being fluent in Welsh very, very, very generously and welcomingly. Ac ar gefn hynna, maen nhw wedi sefydlu um, barchnad lleu yn Pen-y-groes. Bydd Gwynarth ar ei rywun o Penrhyn ddod ata ni. i ofyn sut mae fynd o gwmpas i gynnal marchnad. So ddaru ni rei tair awr o wybodaeth i siw bod yn cnadur fynd yn ôl adra di cysgu. Ond mae yna gymaint i wneud a gymaint i ddeud. A mae'n braf cael y cyfle yma. Ond yr syniad fwyaf unigryw allan o yr cynllun gweithredu ydy yr... Cwt Piclo. Yes, y pickling kitchen. Yr cwt piclo.
Uh, it's well on the way to being converted and turned into a really valuable space and any that can't be used straight away turned into pickles or drinks or jams, anything, any way to preserve them so they're not wasted and lost. Ie, so fel ydych chi'n gweld, mae'n lot o syniadau cyffroes ofnadwy yn digwydd yma'n dyffryn anlla. Os da chi eisiau darllen mwy amdanyn nhw, ewch i weld yr er cynllun gweithredu, ac os da chi eisiau cymeriad rhan, cysylltwch efo fi. ar yr e-mail yn fama, neu os da chi isio cymryd rhan yn unrhyw un o weithgareddau yr orsaf, um, please cysylltwch efo ni. Um, Mae'n lot o pethau da yn digwydd yma.